Stori rhyfeddol yw hon, stori nag oedd lot ohonon ni yn gwybod fawr ddim amdani iddi. 200 mlynedd, glaniad y cenhadon gyntaf o Gymru, a hwythau'n annibynwyr fel mae'n digwydd, uh, ar Ynys Fawr, Madagascar.
Wel, fe ddechreuodd stori Madagascar, achos stori yw i mewn gwirionedd, Nôl ar ddechrau yr bedwaredd ganrif ar bymtheg, gyda Tomos Phillips a'i academi yn Neuadd Lwyd, a oedd e wedyn wedi symbylu David Jones a Tomos Bevan i fynd i'r maes cenhadol, a fe geison nhw eu apwyntio gan yr London Missionary Society yn Llundain i fynd allan i Madagascar.
Roedd Thomas Phillips, gweinidog Neuadd Lwyd, yn cynnal academi ar dir i fferm Penbanc, ac yno y cafodd y cenhadon cynnar i haddysg, ac yn naturiol felly, mae ardal Neuadd Lwyd yn ymfalchïo yn y cysylltiad hwnnw ac wedi bod yn ymwybodol ohono fo ar hyd y blynyddoedd.
I, I think

Change somebody's life.
O fewn ychydig fisoedd i lanio, fe fe fu teulu Dewi Jones i wraig a'i blentyn bach farw a fuodd e yn wael iawn iawn, a pan ddaeth Tomos Bevan allan atyn nhw, fe fuodd e a'i wraig a'i blentyn bach e farw hefyd. A alle fe fod wedi gorffen, ond Oedd David Jones yn ddyn gwydn iawn iawn, penderfynol iawn iawn, ac fe aeth e nôl ar ôl dod dros y salwch malaria yma, aeth e nôl i Madagascar ac ail ddechrau'r genhadaeth.
Da i o Gymru mynd, meddyliwch amdanyn nhw, yn dysgu'r iaith. Iaith nad oedd ddim yn debyg mewn unrhyw ffordd i'r Gymraeg na'r Saesneg o'n nhw'n gyfarfod â hi. Maen nhw'n dysgu'r iaith, yn fwy na dysgu'r iaith, maen nhw'n dysgu hi yn ddigonol i ffurfio, i'w ffurfio hi'n iaith ysgrifenedig. Mae yna, mae yna sefydlu gwyddor, yr y wyddor, mae yna sefydlu gramadeg, mae yna sefydlu... Mae, mae gosod i ar y bapur, ac o'i gosod, pan mae Cresnogion yn gosod yn dod i allu i, i osod geiriau ar bapur, maen nhw'n gosod yr ysgrythur ar bapur. Fan yw o, Madagascar erbyn hyn, mae yna ysgolion, ond os e'n dwy'n enw'r ddau wron yma. Um, addysg, fe roion nhw addysg i bobl.
Yr hyn wnaethon nhw oedd sefydlu ysgolion, ac o gylch yr ysgolion hynny, o'n nhw'n uh, gallu perswadio pobl i ddod yy yy yn aelodau o'r o'r eglwys. Nid mynd yno a sefydlu eglwys yn gynta ac yna um, mynd ati i, i addysgu phobl ac ati. Na, mynd er mwyn uh, cysylltu â phobl uh, calw at ei gilydd ac yna uh, o'n nhw'n gallu dylanwadu arnyn nhw drwy perswadio nifer ohonyn nhw i, i, i ddod yn aelodau o'r, or, or eglwys. Fel yna, y cyswllt yna, mae rhai pwysleisio hynny o hyd ac o hyd y cyswllt personol yna uh, sydd yn bwysig mewn cynhades.
Oherwydd y drychineb ofnadw, David Jones a Thomas Bevan yw'r rhai ni'n cofio, ond fe ddaeth David Griffiths allan fel chwa o awyr iach, dyn mawr, cydnerth, llawn penderfyniad, a fe ddechreuodd, fe agorodd ysgolion, fe ddechreuodd ysgrifennu llyfrau i blant, plant ysgol, a roedd e'n ddyn larger than life fel mae'r Sais yn gweud.
Oedd David Griffiths yn dod o Gwynfe, yn un o Griffiths' Gwynfe, a wrth gwrs fe ath e mas i Madagascar, um, a bydd i ddau can mlwyddiant yr amser ath e mas i Madagascar yn 2021. Ac felly mae yna, mae yna gysylltiad cryf yn y teulu A wrth gwrs, falle rhywbeth sydd wedi mynd ar goll dros y blynydde diwetha hyn, a felly fi'n gobeithio byddai'n gallu ail esgor hynny.
Mae stori sydd yn para, wrth gwrs. Um, yn yn cysylltiad ni gyda Madagascar, ni'n dod i glywed mwy, ni'n clywed am, am, am y twf anhygol tu hwnt i ddychymig fi oedd yna niferoedd Cresnogion. ac yn, ac yn ffyniant yr Eglwys Grisnogol. A gallwn ni mond llawenhau o gorfoleddu um, a sylweddoli yn bod ni'n rhan fach o'r gwaith yma i gyd.
Now we are more than 5 million people, Christians in Madagascar, and it's still growing.

yn yn cysylltiad â Mair Griffiths, mae gynnon ni dablet ar y wal gyda llaw yn cofnodi ei bywyd hi a bod hi'n gynhades o'r o'r eglwys arbennig yma. Magwyd hi yng Nghaerdydd, fe oedd hi'n yn fenyw addysgiedig iawn te, a'i Ffrangeg hi wrth gwrs yn, yn arbennig o dda, a fe ath hi i'r maes cenhadol ac mewn amser fe ddath hi'n brif athrawes ar yr ysgol bwysica i ferched. A pan aethon ni i Fadagascar, O'n ni'n sicr bod pob menyw mewn swydd uchel o'n ni'n cyfarfod â nhw wedi bod yn yr ysgol honno, oedd ei dylanwad hi yn anferthol.
Eleri Edwards Dwi geis i 'ngeni yn Rwabon yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac um, ond oeddwn i'n byw yn Prestatyn yng Ngogledd Cymru a, a nes i fynd yn um, 73 i fod yn athrawes Saesneg yn mewn ysgol yn perthyn i'r eglwysi Protestannaidd yn Madagascar. Dych chi'n gweld yr efengyl mewn ffordd gwahanol pen dych chi'n mewn gwlad fel yna ac yn byw ymysg y bobl ac yn gweld fel mae o, wel, mae'n ysbrydoli nhw a maen nhw, maen nhw mor llawn o egni, tydyn nhw, a maen nhw'n llawn o foliant hefyd efo'u caneuon a'i, a'i hoffter o symud. Dwi, dwi wedi cael arbennig o fendithion, rhaid i mi ddeud, yn Madagascar. O'n i'n teimlo bod fy mywyd ar ben pan o'n i'n ymadael, ond wedi hynny mae Dyw wedi rhoi bywyd arall hefyd. Ond ar y pryd oedd o yn hyfryd i Oeddwn ni, oeddwn ni dipyn bach fel mam yn, yn hyfforddi ac yn helpu'r bobl ifanc yma i, i ddysgu gymaint o bethau.
Wel, o Gwyneth, Jane Evans, fel o'n i'n ei nabod hi. Yn genhadus yn Madagascar. Fi oedd i yno am rhyw 8 mlynedd ar hugen. Ac uh, roedd hi'n enwog, wrth gwrs, pawb yn gwybod am, amdani, wy'n meddwl. Efo fe ddes i i'w nabod hi pan symudes i'r Allwen. Allwn ni uh, ddysgu llawer o ddiwrthio hyd. Uh, roedd hi Yn bendant y dylen ni fod yn sôn am Iesu. Oedd hi'n bendant y dylen ni fod yn, yn hael a ein cyfraniad at achosion da. Oedd hi'n gefnogol iawn i gymorth Christnogol, i maeth i'r meddwl. Am y Cristnogion yn erbyn pornyddio, oedd y rheini ar ei thafod i trwy'r amser, yn tyfe? Oedd e'n teimlo mai dyna o'r math o bethau ddyle Cristion fod yn ei wneud mewn gwirionedd. Um, ac os nad o'n i'n gwneud hynny, doedd ei ddim yn meddwl bod ni'n llawer o Gristnogion, a dweud y gwir.
Diolch i ddiw, mae yna bobl wedi bod yn mynd i wahanol wledydd ac yn ieithu hunain ar a'r brodorion ac yn ymdrechu i ddyrchafu bywyd y brodorion, yn cydnabod wrth gwrs bod nhw ddim yn Gristnogion ac bod angen iddyn nhw er mwyn gallu rhannu'r weledigaeth i fod yn rhan o drefen newydd Duw iddyn nhw i fabwysiadu'r ffydd Gristnogol fel bod nhw'n gallu gweithio, cyd-weithio gyda phawb arall dros y weledigaeth Gristnogol yma, a ddealltwriaeth Gristnogol o ystyr bywyd a phwrpas bywyd.
Falle yn, yn, yn fwy na dim yn ystod y cyfnod diweddar yma, mae, mae Pen Rhys uh, wedi bod yn cadw cysylltiad rhwng Cymru a Madagascar o gyfnod John a, a Nora Morgans, a lan i dat heddi gyda Sharon Rhys a Peter Noble, y gweinidog presennol. Um, mae yna bobl o Fadagascar wedi bod yn dod draw i, i wirfoddoli yn Pen Rhys. Um, a wedyn, wrth gwrs, mae cyfarwyddwr a'i un o'r prosiectau, uh, Cani Afwc, um, Hanta. Nawr, um, oedd, oedd hi yn un o ferched y lloches pan bod hi'n ifanc. A fe gafodd hi'r cyfle i fynd i Benrhys, a mae hi'n sôn, um, oedd hi'n sôn yn, wrthon ni am y ffordd um, roedd y, y, y cyfnod y Menrhys wedi bod mor allweddol yn ei bywyd hi. Fe ddwedodd hi'n gwbl agored, o'n i bai am yng nghyfnod i'n Penrhys, byddwn ni ddim yn gwneud y gwaith o'n wneud heddi. Um, Penrhys nath yn neud i i fod yn berson oedd eisiau gweithio gyda phlant a phobl ifanc um, ym Madagascar. Wedyn, wrth gwrs, mae Miara yn ystod y, y blynyddoedd diwetha, mae Miara ddath gyda'i wraig Rebecca uh, i fyw ym Mhenrhys a bu'n yna am, am, yn agos i dair blynedd. Um, a mae'r cysylltiad yn mynd i barhau. Um, yn, mae, mae Penrhys eto wedi wneud cais i EQM am bartner mewn cenhadaeth am ry gofyn yn benodol am rywun o o Fadagascar i ddod i weithio yna am gyfnod o dair blynedd ac maen nhw'n gobeithio hefyd cael mwy o wirfoddolwyr.
One of the things that I've really learned from the Welsh missionary who went to Madagascar is like they observe first what's the need, they listen to people,

Wel, wrth gwrs, fe gynhaliwyd y pel gan yr annibynwyr ar gyfer um, uh, prosiectau yn Madagascar, a sydd bellach wedi dod i ben, a, a mae wedi bod yn rhyfeddol o lwyddiannus, yn credu well nag oedd neb ohono ni wedi dychmygu. Fe gasglwyd 157 o filoedd o bunnau, ac o ystyried mae enwad o dim ond 17,000 o aelodau i ni, Fi'n credu bod hwnna'n hwnna anhygoel, a dwi wedi gwneud mae bron o bod yn ddeg pint y pen, a pobl wedi bod yn rhyfeddol o hael. Wel, wrth gwrs, i ni wedi cael yr boreau coffi a'r cyngherddau a'r casgliadau, i ni'n arfer cael, ond ar ben hynny mae yna ddegau a weithgareddau eraill wedi bod yn digwydd. Yw, mae dwi'n meddwl am, am Betty Wyn, er enghraifft, yn mynd ar y zip wire er mwyn codi arian. Uh, Eifion Griffiths a Siwan i ferch yn cerdded o, um, o Wynfe i Neuadd Lloyd. Ac wrth gwrs, maen ma nhw'n ddisgynyddion uniongyrchol i, i David Griffiths, y, gen, y cenhadwr. Wrth gwrs, mae'n credu mae'r ma cyfan wedi cyffwrdd nhw, ond ar yr un pryd, maen nhw wedi mwynhau i wneud e, a mae hwnna'n bwysig o'n credu. Chymod, mae pobl wedi mwynhau ymateb uh, uh, trwy'r trwy, trwy gweithgarwch yma godi arian.
Mae'r diddordeb wedi bod yna, er o'n i'n blentyn bach oherwydd cysylltiad David Griffiths a Gwynfe, Ond wrth gwrs, fel lot o bethau eraill, ti'n anghofio'r pethau yn trwy fywyd, ond pan dath um, y pel undeb yr annibynwyr ym Madagascar, mae wedi ail, um, gidio, wedi ail gidio yn, uh, yn y diddordeb. A wrth gwrs, uh, nawr, oherwydd y cysylltiad yna, dwi wedi cymeryd y swydd o drysorydd um, Elisen, mae'n nif o Madagascar. Felly, mae gyda nhw nifer o brosiectau, mae gyda nhw Prosiectau sy'n helpu pobl, helpu plant a hefyd yr amgylchedd. Wrth gwrs mae hwnna yn rhywbeth pwysig iawn yn Madagascar ar hyn o bryd. Mae'n bwysig, fi'n credu, bod yr arian mae Undeb yr Annibynwyr wedi, wedi codi yn mynd i gael ei ddefnyddio at y pwrpas oedd e wedi cael ei godi. A wrth gwrs, mae yna gytundeb nawr rhwng Undeb yr Annibynwyr a Money for Madagascar i wneud yn siŵr bod nhw'n gallu gweinyddu y prosiectau yn yn iawn droson ni. So felly mae hwnna'n rhoi hyder i ni bod bo ni'n gallu gweithio gyda nhw am y dyfodol gobeithio.
Be oeddwn i'n deimlo wrth gyflwyno yr hanes, llwyfannu yr hanes, oedd i fod yn ffordd o, o helpu pobl i, i sylweddoli mae pobl go iawn a theimladau go iawn a dyheadau ac ofnau ac argyhoeddiadau go iawn oedd y cenhadon, ac i godi cwestiynau sydd yn berthnasol i ni heddiw. Un o'r pethau sydd yn digwydd yn y freuddwyd ydy yr ydym ni'n mynd o sefyllfa sydd yn eitha cyfforddus o ran gwasanaeth oedfa grisnogol yn yn traddodiad ni i fod yn chwalu'r llwyfan yn chwalu yr hyn yr ydyn ni'n gyfarwydd ag o, ac yn gofyn y cwestiwn sylfaenol hwnnw o David Jones pan mae o yn ei foment lle mae ar ei ddioddefaint ar ei fwyaf, be sydd, pwy sydd yn ei gynnal o, ac ydy o'n mynd i barhau â'r gwaith. Ac yma'r ateb i weld yn y cysylltiad sy'n parhau hyd heddiw efo Madagascar. Yn, yn dilyn y gweithgaredd o dathlu, eithon ni ati i weld um, sut allan ni fod yn, yn adeiladu ar yr hyn ddigwyddodd o rhan o'r dau gamlwyddiant. A, a phenderfynu a chael y syniad o beth am adfywio Academi Neuadd Lwyd, Academi Thomas Phillips, Gweinidog Neuadd Lwyd felly. A rhai o'r syniadau oedd ynghlwm wrth honno, sef y syniad mae o fod yn, yn addysgu yn trosglwyddo sgiliau, um, ac yn gwneud hynny gyda golwg ar y lleol ac ar yn gwaith ni'n lleol, ond hefyd yr golwg byd eang hwnnw. Ac felly mae yna ddwy agwedd i'r gwaith y mae'r Academi yn ei wneud erbyn hyn, sef gweithgareddau sydd yn ceisio um, cefnogi gwaith yr eglwysi yn lleol, gweithgaredd grisnogol, ac hefyd wedyn meithrin y berthynas honno hefo Madagascar, cryfhau honno, Ac, um, a, a, a, a gobeithio i gweld i'n un fydd yn parhau i dyfu a blodeuo dros y blynyddoedd sydd i ddod.
Er bod yr apel wedi dod i ben, i ni yn, yn dymuno cadw'r cysylltiad rhwng Cymru a Madagascar, ac felly ni wedi sefydlu cynllun gyfeillio um, rhwng ysgolion ac ysgolion Sul yng Nghymru ac, ac, ac, ac, ac, ac ym Madagascar. Um, mae yna ma um, dair ysgol Sul sydd wedi gyfeillio gyda um, uh, prosiectau, y rhai prosiectau ni'n ni wedi bod yn cefnogi, sef y cartre plant o Paza a hefyd y, y, y lloches i ferchiad y Cania Fwc. A wedyn mae yna ma dair o ysgolion uh, wedi wneud cysylltiad yn benna gydag Ysgol Tomos Bevan, un o'r ysgolion yn ni sydd yn, uh, yn tam a taf y man lle glaniodd y genhadon yn wreiddiol. Chi'n modd, mae, fe, mae e wedi rhoi profiad i blant y ddwy i wlad, dwi'n credu, i, i um, ddysgu rhywbeth am wlad arall, wlad wahanol, diwylliant gwahanol, ffordd o fyw wahanol. Yym, a mae hwnna ynddo'i hun yn werthfawr.
Fel rhywun sy'n cysylltiad personol gyda Madagascar, byddwn ni'n hoffi gweld undeb yr annibynwyr efallai yn cael achlysuron byddai'n dathlu y cysylltiad â Madagascar ac efallai cael rhywbeth fel Seal Madagascar neu rhywbeth o'r fath yna. So mae'r mae cadw'r cadw'r momentwm 'na yn mynd i fod yn bwysig i wneud yn siŵr, ac os dyw'r angen ddim 'na am nawr, mae'r angen yn mynd i fod 'na am, am amser hir.
Rwy'n credu bod werth i ni i gadw y berthynas yma sydd wedi datblygu dros y blwyddyn ddiwetha'. Mae'n um, mae, mae ffordd mor hyfryd i, i ni fod yn rhan o'r, or eglwys byd eang uh, ac i, i deimlo bod ni'n gallu cario ymlaen uh, beth ddechreuodd y cenhadon cynnar 200 mlynedd yn ôl.
Bydden ni'n lico meddwl bydden ni fel bydde capeli a'i gloesi falle yn gallu mabwysiadu hwn yn y tymor hir ac os mae'r angen yn mynd i fod yna ymell i'r dyfodol net dim ond am nawr a fi'n siŵr fod yna fod yna rôl i ni i wneud yn siŵr bod hynny yn digwydd. Ar yr ochr arall, Fi'n credu y all ein plant ni i ddysgu llawer o, o beth sy'n mynd mlaen yn, yn Madagascar. A wrth gwrs mae'r broblem amgylcheddol sydd nawr yn uchel iawn ar yr agenda yn broblem fawr ym Madagascar a fi'n siŵr bydde hwnna yn cysylltu lot o'n pobl ifanc ni gyda Madagascar.
Mae yna fwy o bosibiliad yn does o fod mewn cysylltiad um, efo Skype a, a ffôns. A, I mean, mae pawb efo ffôns yn Madagascar, ffôns symudol rwan. Dych chi wedi clywed mewn rhai gwledydd lle nad oedd nebydd hyd yn oed teledu, maen nhw wedi mynd yn syth i gael ffôn symudol rwan a, a, a cael y cyfrifiadur a pob peth. Ond um, bas ni'n deud bod nhw'n Byddwn ych cyfoethogi chi yn anhygoel i, i fynd, ond i fynd yn gall, i fynd i eglwys ac i grwpiau. A sy'n ni jyst yn cymeradwyo y cysylltiadau, unrhyw cysylltiadau. A hefyd pan mae bobl yn dod i'r wlad yma, i, i roi croeso iddyn nhw a bod yn hollol gatrefol hefo nhw, cos maen nhw yn bobl catrefol iawn. y Malagasis beth bynnag. Yn agos iawn i'r Cymru, dwi'n meddwl.
Erbyn heddiw, mae gennym ni lawr iawn i ddysgu gan Madagascar. Llawer iawn i ddysgu gan y gwaith mae'r eglwysi yn ei wneud yno. Un o'r grwpiau sydd wedi cael dylanwad mawr yn yr flwyddyn dwytha ar um, a thair blynedd yn ôl ydy'r grŵp Ni Acw sydd wedi dod ato ni i gynnal cyngherdda. Ac um, ystyr Ni Acw ydy yr, yr adlais. Ac mewn ffordd, mae Cresnogion Madagascar yn dod yn ôl atom ni ac yn cyflwyno'r ffydd i ni mewn ffurf newydd um, sydd yn hatgoffa ni nad ydy'n gorfod cael ei wisgo yn yr traddodiadau rydyn ni'n gyfarwydd ag o. ond bod 'na ffordd arall o fynegi ein ffydd, ac mae hynny, dwi'n credu, yn, yn ysbrydoliaeth i ni.
Now we have uh, one vision, flood Madagascar with the gospel, which means uh, we are trying uh, to reach as uh, much as possible Malagasy people with the gospel.

yn y ffydd, yn y ffordd Gristnogol, a yn y ffordd roedd Iesu Grist wedi dysgu ni fyw yn bywydau, e, i weithio yn y gymuned, i fod yn, yn aelodau byw yn y cymunedau ni, a dwi'n credu mae'r eglwysi sy'n ffynnu yng Nghymru heddiw yw'r hyn sy'n gwneud hynny.
Mae yn gysylltiad pwysig yn, um, Mae rhaid fi gyfaddef pan o'n i'n mynd yna, o'n, o'n i ddim yn deall pwysigrwydd y cysylltiad, ond wedi bod yna um, a wedi treulio, er mae cyfnod digon byr nes i dreulio yna, wedi bod yn ymwneud yn yr, ar apel, o'i oed i dod i sylweddoli pa mor allweddol